די וועלט זאגט א ווערטל אז די עפל אין די מראה המון טוב קומט פארביי זאגן עסן א תפוח בדבש א תפוח בדבש נישט צו נעמען די תפוח בדבש יא די קארקעס האט דאך א סיבה זיך זיי סימנים אבער וואס איז די תפוח וואס איז די תפוח תפוח בדבש איז די רמא ברענגט און אויף דעם זאל מען זאגן תתחדש שנים טובים מסוכה. הרב מור ברענגט א ווארט אריין, געוועלטיג, דו ביסט א ווערטל, אבער ס'איז בכלל נישט קיין ווערטל. א תפוח גיסט אים א מאך אויף, איז גרין. לאז אים דריי שעה אזוי איז עס ברוין, לאז אים דריי טעג אזוי איז עס שווארץ אינגאנצן, יא? וויאזוי בלייבט ער גרין, ווייסטו? ווייסט האניג בלייבט ער גרין. אוי יעדער איינער פאר ראש השנה איז ער גרין. ער איז וואויל. לייג אביסל האניג עס בלייבן גרין. לייג אביסל האניג במה דברים אמורים. דאס שטייט פון צדיקי הדורות לדורי דורותיים יעדער צדיק האט עס אנגערופן מיט א אנדערע שפרעך אבער דאס שטייט פון אלעמען אז ראש השנה איז א צייט וואס א איד דארף זיך מקבל זיין א קבלה, נישט קיין גרויס, שטייט איבעראל, נישט קיין גרויסע קבלה, א קליינע קבלה, און נישט קיין שווערע קבלה, א גרינגע קבלה, אבער א קבלה תמידית פון יעדן טאג. וואס דאס, די געדאנק פון דעם איז, ווייל דאס זאל אריבערגיין פאר דיר, ווען די גייסט אריבער כבני מרון, זאל דאס געבן, ווי קליין דאס איז, יעדער איינער האט עס אויף אנדערש אנגערופן, ר' בערל לופיאן, יא, געווען נעכטן זיין יארצייט, איה נעכטן, ער פלעגט זאגן, שטייט אין משנה, עושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד. ועושה אחת נישט עושה מצוה כנראה לפרקלין, ניין מען וויינט אויף די קבלה אחת נעם איין זאך וואס איז אן עובר איין זאך דאס איז די פרקלית אחד וואס זאל אריבער גיין פאר דיר דאס איז און די אהבת ישראל פלעגן זאגן מקדש ישראל ויבוא יום הזיכרון, וואס הייסט יום הזיכרון? די תכלית וואס די אייבערשטער וויל פון דיר יום הזיכרון זאלסט נעמען אויף דיר איין זאך וואס אזוי וועסטו געדענקען א גאנץ יאר ס'איז געווען א ראש השנה. דאס דארף איך פון דיר. נעם אויף דיר איין קבלה וואס זאל זען ווי איך זאל עס געדענקען א גאנץ יאר, עס איז געווען א ראש השנה, דאס איז די תכלית פון דעם גאנצן זאך. חידושי הרים פלעגט שרייען וואס איז די פחד פון ראש השנה, עס איז מאזניים, יא? זאג איך חידושי הרים דאס איז די עצה, וואס איז די עצה? אז דו נעמסט א קליינע קבלה ווי קליין דאס זאל זיין, ווי קליין, אבער עס איז קביעה, איז כל קביעה כמחצה על מחצה, נאך איין זכות האסטו ביסטו ארויף. דאס איז די געדאנק פון די, דאס חידוש הרים, יודע, הרי דאס איז די געדאנק פון די קבלות, און ביי קבלות שטייט א קליינע קבלה, א גרינגע קבלה, אבער זיין תמידי, תמידי, ווייל דאס וואס די כח פון דעם קבלה איז, איך נישט קען נישט מאריך זיין, אבער עס איז, עס האט דא געקלינגען א אינגערמאן ג ט ב' כסלו תשפ פ פון ניו דזשערסי, ער האט וואס הייסט עס א קבלה. איר ווייסט נישט וואס הייסט י' בית כסלו תשפ א, איר ווייסט אוודאי י' בית כסלו, נו וואס איז י' בית כסלו? הא? אבער סיי נא, אבער דארט, ליידער אין אמעריקע ווייסט מען עפעס דעם תאריך, י' בית כסלו תשפ א איז געווען אין ניו זשערסי, דא האב איך אפגעטון א ביטערע פיגוע, ס'איז אין א סופערמארקעט דארטן אריינגעגאנגען מחבלים קיינער נישט געבליבן קיין לעבעדיגער.

ביבי, ש, האט זי אים געזאגט ניין זי נאכנישט די לעצטע מינוט זיך אפגעהאלטן וואס האט די האט די אנגעזאגט נישט אראפ גיין ווייל די משטרה האט פארמאכט די כבישים און מחבלים זענען אנטלאפן ש, האט ער געוויינט האט מען געזאגט ווי קוי אויו מעשה זי איז בית כסלו זאגט ער פאר צוויי חדשים צוריק אוים כיפור ווען זי האט געזאגט אז נתוקה מיחי מימות האט זי מקבל געווען עפעס א קבלה א נשים זי האט מקבל געווען עפעס א קבלה עפעס אויף צניעות און לבוש. מיך האט ער מקבל געווען רביש. דאס איז געווען א קבלה וואס מ'האט עס געדארפט באשטעלן. אז זיי מאכן מיט מוצאי יום כיפור א קבלה פון יום כיפור איז זיי נישט מעכב, זי באשטעלט עס גלייך מוצאי יום כיפור צו גיין צו טעלעפאן באשטעלן. דאס איז געדארפט אנקומען מיט די פאסט און ס'נישט אנגעקומען, ס'איז אנגעקומען, ס'איז נישט אנגע, ווען זי האט געעפנט די טיר נאך איין פיר אזייגער איז דעמאלטס געווען אין די פאסט וואס זי האט באשטעלט. זי האט מאכן געווען אזוי צו א קבלה פון יום כיפור גייט זי נישט ארויס אן דעם אין די גאס, זי איז זיך מטפל מיט דעם. פאר אנא איז ער געגאנגען מיט די האט זיך מטפל געווען מיט דעם דעמאלטס איז געווען די פוגרוים קיינער נישט ארויס געגאנגען דארטן קיין לעבעדיגע ער האט געוויינט דעמאלטס ווען ער האט געזאגט דעמאלטס איר ווייסט וואס די פשט איז א מענטש איז מקבל א קבלה ווען ער זאגט מי יחיה און דער בוישטער שטעלט אים עס אונטערן טיר ווען ער דארף אנראטעווען דאס לעבן די כח פון א קבלה דאס שטייט איבעראל אז דאס איז א מיידן ווי קליין דאס איז אבער א קבלה תמידית איז א מיידן דאס איז די אמת'ע חלק התשובה. קבלה זאל בלייבן נו. אה ביי מיין טאטן זכרונו לברכה, אינטערעסאנטע מעשה, מיין טאטע האט שוין נישט געלעבט דעמאלטס, מיין טאטע איז אוועק י ד טבת תשס א, די מעשה איז געווען אלול תשס א, די עולם ווייסט, ס'איז א יונגע עולם וואס ווייסט וואס הייסט תאומים, די עולם דא ווייסט וואס הייסט תאומים אין אמעריקע? נעבעך טויזענטע אידן נעבעך. די אייבערשטער לאפערט נישט, אויך קיינער איז נישט ארויסגעגאנגען קיין לעבעדיגע, מיין טאטע האט שוין נישט געלעבט דעמאלטס, אבער איז געקומען א איד וואס האט דארטן אפאר צימערן, ער האט דארטן אפאר צימערן דארטן געהאט מיט תאומים, און א ביזנעס מענטש א גרויסע ביזנעס מענטש, און ער האט דערציילט א אינטערעסאנטע מעשה, דארטן איז געווען די פיגוע דארטן, די תאומים איז געפאלן ניין אזייגער אינדערפרי, האט ער געזאגט מיין טאטע איז שוין נישט געלעבט, ער האט געזאגט ער האט פאר א יאר איז ער געווען ביי מיין טאטן.

ער איז געווען זאגט ער ווייט פון דארטן, צוואנציג פאר ניין איז ער געווען ביי די באן, אזוי גייט עס דארטן די באן וואס פירט צו דארטן צו דעם, ער איז געווען צוואנציג פאר ניין ביי די באן, ער ווארט, די באן איז אנגעקומען, די באן איז אנגעקומען, ער האט זאגט ער האט געלייגט א פיס אויפן טרעפל האט ער זיך גוט דערמאנט אז ער האט נישט געווען אין מקווה, ער האט מיינט עפעס איידער איינמאל נישט גיין אין מקווה.